Дөнья студиясен караучылар. Бүген бездә кунакта инде бик күпләребезгә таныш артист Данир Сабиров. Данир, менә син Дөнья студиясендә, синең хәзер дөньяга сибелгән татар халкы карый. Син аларга иң беренче нәрсә дип мөрәҗәгать итәр идең? исәнмесез дип мөрәҗәгать итәр идем хәлләрегез ничек дияр идем әйе син бит инде юмор остасы дип әйтсәк тә була син җырлыйсың да биисең дә шигырь дә сөйлисең юмор да сөйлисең пародия да ясыйсың сиңа кайсы якынрак шуларның миңа Бер тигез кебек алар, барысы да. Кайсы халыкка әйбәт үтә, кайсын ә, әйбәт үтер дип саныйм, барысын да җыям инде мин шунда. Кайсы Алай теге аерым бүләлмим. Пар пародия да ошый инде барып чыкса, пародия теге бөтенесенә дә ясап булмый, ну кемнәргә барып чыга, эшлим инде. Ну, пародиянең тавышка зыяны күп инде аның. Тавышны бик бетерә инде ул пародия. Ну, ошый анысы да. Ә, бию ягыннан килгәндә дә инде Яратам биергә, ләкин гел теге профессионал дәрәҗәсендә биимим бит инде мин. Шуңа һәммәсен әз генә булдыргач, бөтенесен туплыйм инде мин. Бергә туплыйсыз. Данир, менә әйт әле, син шик син Салават классына күчтең әле институтта укыганда. Ул Ул биюдә укыганда булды бит. Мин башта биюгә хореография бүлегенә укырга кергән идем бит инде Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының хореография бүлегенә. Ярты ел анда укыдым да, анда калган биючеләргә караганда минем теге алар кадәр бии алмаганлыгым Мәгълүм булды. Әйе. Үзең өченме или башкалар өчен дәме? Укытучы да инде гел миннән итә иде, көлә иде. Минем әле теге классикадан лампаслы лосины иде. И за генерала с красными лампасами повторяем еще один раз дип кычкыра иде. Бөтен класс аннан, бөтен группа инде миңа акыра иде. Җүнләп ясый аласыңмы син, юкмы дип инде. Ну, э, каены мин кадый Азнакай мәктәбендә э, түгәрәккә генә йөргән егет бит инде теге зур э, училищелар тәмамлап килмәгән. Анарсын Салават апайга күчәргә теләгем ие, чөнки бию бүлегендә әле бөтенесе русча сөйләшәләр ие. Урыс э, татарлар да русча сөйләшә, и, миңа кыен ие. Миннән көлеп тә йөриләр, и, дикий татарин дип. Теге урысча ике сүз бәйли алмаганга дигәндәй. Ә, э, Салават абыйның классында э, үтеп барышлый анда теге хореография бүлегенә барганда үтеп китәсең инде ул салават абыйның бүлеген анда үтеп үтеп киткәндә күреп каласың анда барысы да татарча сөйләшә татарча җырлыйлар ничектер татарча дәресләре үтә и күңелем шунда тартты минем шунда ә, күчәргә булды мин ләкин күбесе әйткәне күчеп булмый салават абыйның болай да бүлегендә бик күп анда ә, студентлар әйе Ну, алай да болай, мин әйтәм, күренеп карыйк әле дидем. Һәм анда җырчылар укый дигәннәре күбрәк. Минем направление бит инде сүз остасы күбрәк инде. Анда җырчылар күбрәк укый. Җыр, җырлау Рима апа Ибрагимова алар ул бүлектә вокалдан укыта. Рима апа күрендем дә, Рима апа, тавышың әллә нәрсә түгел, Данир, ди, белмим, ди, тавышың. Ну, һәрхәлдә соңгы сүзне монда Салават абыең әйтә, ди. Салават абыйга барып Күрендем дә, Салават абый, аш бер сүз ошады инде анда, теге, каян кердең дигәнгә, миңа кадәрле, без бит анда өч студент күчергә иргән ик, берәү театральный э, э, факультеттан инде, мин хореография бүлегеннән һәм берсе кукольный театр факультетыннан. Һәр берсе кергәнгә теге, каян кердең? Беренче җегет кергәндә, кукольный театр факультетыннан ди. Икенчесенә салда, кая кердең ди. Менә э, театральный факультетын анан мин килеп кергәч кая кердек дигән әйтәм күрмисеңмени абый ишектән дигән идем шуңа шул инсалат абый көлеп бу малайда юмор бар акыл юк алабыз ди ә шул бер сүз өчен син син күчеп куйдың инде әйе э, данир синең хәзер институтны тәмамлаганга да шактый еллар узды ничә сезон концерт эшләдең менә үзең генә үзеңнең төркемен туплап үземнең төркемне туплап ике ел концерт эшләдем быел өченче инде аның беренче сезоны Ел ярымга сузылды, ике ел дисәк була инде. Хәзер яңага әзерләнеп ятасың. Ләкин Ай. яңага күчкәнче әйдә без хәзер синең узган елгы программаны бер өзек карап китәбез, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез. Ярар. Айт! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле студиябез кунаклары, исәнмесез, исәнмесез, саумысыз! Башваткыч тапшыру көннән көн популярлаша бара. Башваткыч тапшыру карыйлар, башваткыч тапшыруын сөяләр һәм дә ки аның даими алып баручысы мин

Каршы алыгыз беренче уенчыбыз Татарстанның ат казанган артисткасы Бәширә Насырова! Бәширәкәй! Исәнме шәвит, исәнме шәвит. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез, дуслар. Уф, кавышыйм, уф, кавышыйм. Менә Бәширә ишеткән бар ие. Син борчылганда, каушаганда һәрбер сүзне ике тапкыр әйтә диләр, бу дөресме? Юк, не может быть җәвит, юк, не может быть җәвит. Мин бер кайчан да бер сүзне ике тапкыр әйткән юк, мин бер кайчан да бер сүзне ике тапкыр әйткән юк, әстәгъфирулла, әстәгъфирулла. Аңлашылды, аңлашылды, хөрмәтле дуслар. Хәтта ки икенче уенчыбызга күчәбез, хөрмәтле дуслар. Икенче уенчыбызга күчкәндә инде, хөрмәтле туганнар, ул чын мәгънәсендә артист, Юморист, чөнки минем коллега, кабатланмас мунча ташы эстрада театрының актеры Искәндәр Матимулла. Исән мөҗәвит мин әйтәм, исән мөҗәвит мин әйтәм. Искәндәр, Сиңа нәрсә, Бәширәнең чире күчтеме әллә? Жук, Аллага шөкер, үземнең чирләр дә җитәрлек, мин әйтәм. Инде, хөрмәтле дуслар, хөрмәт туганнар, Искәндәр Мотыйгулла безгә Түбән Кама якларыннан килде. Барыгыз да беләсез, Искәндәр сөйләп кит әле. Безгә килгәндә Казанга юлларың уңдымы, исән-сау килдеңме? Хәзрим Мөҗәвит! Барам, барам, барам, барам! Башта бер багана уздык. Хәзер мөҗәвид барам, барам, барам, барам. Тагын бер багана уздык.

Аңлашылды, хөрмәт дуслар. Искәндәр Мотыйгулла безгә килгәндә бик күп баганалар үтеп килгән. Афәрин! Афәрин, афәрин, Искәндәр Мотыйгулла! Җук Җәвит! Ипләбрәк карасам, имән! Бер багана тирәсендә әйләнеп җөргәнбез икән! Аңа карамастан исән сау килеп җиткән безнең хөрмәтле коллегабыз юморист Искәндәр Мотыйгулла һәм дәки хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, өченче уенчыбыз белән танышып китик. Өченче уенчыбызга килгәндә иң матур күркәм артисткаларыбызның берсе. Мондый артист хатын кызларның бер кашанда булганы юк татар эстрадасында һәм дә ки булмаячак та. Чөнки ул бердән бер шибәр, матур. Минем яраткан Татарстанның халык Башкортстанның ат казанган артисткасы, балаларымның бер туган анасы, Тюшевның бер туган кызы. Таныш булыгыз, Бәширә, әй, Зөлфия Шакирова! Яу итем. Тагын исемемне бутасаң, башыңны өзәм. Менә бит инде хөрмәт дуслар, танылган юмор Җау Шакиров хатын икән, әллә каян сизелеп тора. Һәрбер сүзендә юмор, һәрбер сүзендә юмор, хатынкаем, матуркаем. Һәм дә ки хөрмәт дуслар, уенчылар белән таныштык. Мин кагыйдәләрне аңлатып китергә тиеш. Башваткыч уенын караганыгыз бардыр. Сезнең өчен экранда буш шакмаклар. Шакмаклар артында яшеренгән сүзләр. Сорау миннән, җавап сездән. Әгәр дә сорауга җавапны беләсез икән, кнопкага басырга кирәк. Кнопкага баскач, менә мондый тавыш чыга. Менә! Менә шул тавыш чыга, кемдә беренче мин күрәм, һәм дә ки шуның янына киләм. Әгәр дә сорауга җавапны белми икән уенчыларыбыз, андый вакытта мин хөрмәтле җанатарларыбызга мөрәҗәгать итәм. Җанатарлар үз версия җавабын әйтеп бирергә тиеш булалар. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, кагыйдәләр аңлашылды. Бөтен әйберне беләбез, сезне алкышлар белән башваткыч уенын башлыйбыз! Залдан бернинди кычкыру юк. Уен дөрес барырга тиеш. Сулдан уңга беренче сорау. Тавык. Сала торган әйбер. Нәрсә салырга мөмкин тавык пишкарен? Ат Зөлфия Шакированы Зөлфия кай? Яуитем. Йомырка. Зөлфиякай, жан кисәгем, биш хәреф бит монда, биш хәреф уйлап карале, Зөлфиякай, тавык сала торган әйбер. Яуитем. Йомырка. Дөрес, Зөлфиякай, күкәй! Афарин, афарин, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар, бер бал, бер бал, бер бал! Бал Зөлфиянеке, чөнки хөрмәтле туганнар, бер нинди шухыр-мухыр юк. Бер нинди шухыр-мухыр юк. Элек-электән әдәбиятта

Татарстандагы район. Нинди район Татарстанда алты хәреф? Дәк, Искәндәр Мотыйгулла, молодец, Искәндәр, давай! Хәзрим Мөҗәвид, баррам, баррам, баррам, баррам! Килеп җиттең бит инде, Искәндәр. Килеп җиттек, аларны сөйләдек. Уен башланды. Район Татарстандагы алты хәреф. Районмы?

Яу итем. Азынакай, азынакай, балкыйсың йолдызлардай. Маладис! Маладис Зөлфия Шакирова иң танылган матур җырларның берсен җырлый. Кайчандыр Зөлфиякәй бит эстрадабызны Азнакай җыры белән гөрләткән иде. Маладис Зөлфиякәй, кайлардан Азнакай булсын сыймый бит күзеңә чүпрәк кара! Яу итем. Алайса Кукмара. Кукмара, Зөлфиякәй, алты хәреф. Кукмара сүзендә җиде хәреф, Зөлфиякәй, җиде. Монда алты сыймый бит, сыймый. Яу итем. Сыймаса сыйдыр. Шуны да сыйдыра алмагач, ник мине чакырдың соң? Маладис Сүлпекай, Кукмара, хөрмәтле дуслар, бер нинди шухыр мухыр юк. Яңа кагыйдәләр буенча Кукмара сүзе хәзер шулай языла. Өченче сорау. Сулдан уңга. Сулдан уңга өченче сорау. Ике хәрефе билгеле. Беренче хәр, соңгы хәрефе к хәрефе. Сорау бик җиңел яңгырый. Керә дә чыга. Хөрмәт дуслар, керә дә чыга ул Зөлфия Шакирова, Зөлфия Кайно.

Ике хәреф студио! Керә дә чыга. Искә төшерәбез, хөрмәтле дуслар. Сорау, керә дә чыга ул. Данир, менә шушы концерт програмын шактый кызык, күңелле, юмор да бар монда, пародия да шактый, менә шул әле баш ваткычны караганда гына да әйбит. Менә ничек бөтенесен өйрәнеп бетереп истә калдырасың шуларны. Ул бит инде нык хезмәт сорый. Мин күрдем синең аркан тирләп, костюмыңа хәтлек чыга тир теге. Нык күп эшенә энергия күп китә бит инде анда. Әйе. Ну, өйдә инде репетицияләр ясыйсың, иң беренче. Әле барып чыгамы, юкмы? Әле дә баягы шул хатының башын катырамы инде, кызыкмы, юкмы? Бөтен туганнарның Мин бит әле аны сәхнәгә алып чыкканчы башта бөтен дусларга сөйләп чыгам. Болай дим микән, тегеләй дим микән? Яисә менә ул башваткычны да Сәхнәдә күрсәтәм дип сөйләмим аны, болай гына сөйләп карыйм. Дуслар көлсә, димәк, сәхнәгә алып чыгарлык, дим инде. Әйе, шуны чагыштырып караганнан соң гына сәхнәгә менә инде. Әйе, ул бит көтмисең. Ә кайвакыт менә сәхнәдә көтмәгән әйб, менә көтәсең, менә бу әйбердән көлергә тиешләр, кызык була дип. Көлмиләр. Көлмиләр. Уйламаган җирдә көтмәгән әйбер кызык килеп чыга ул халык өчен. Миңа үземә үземнең бер әйберем дә кызык түгел. Менә юк инде менә синең күрешкән мин иң беренче сине күргән идем. Э, Чувашиядә туй алып бардыгыз сез. Фәрит Гыйбадиновларның кызлары кияүгә чыккан вакытта. Мин сине шунда күрдем, туй алып барганны. Без рәхәтләнеп көлеп утырдык анда. Анда бер ни теге билдән түбән юмор да юк. Барсы да э, теге зыялы юмор анда кызыклы. Рәхәтләнеп шундый кызык ни булган иде ул. Ә инде менә тора-бара шымарганың хәзер теге нык сизелә инде. Син бит инде менә бүген моны уйладым да, бүген куйдым дип түгел. Син инде былтыр концерт куйган вакытта быелгы өчен борчыла башлаган идең, нәрсә булыр икән дип. Менә Әйе. быелгы концерт программан әзерме? Быелгы концерт программам башта әзер, но Барыбер эшлисе эшләр күп әле. Аранжировкалар ягыннан әле аның аранжировкалары әзер булып бетмәгән, биюләре әзер түгел әле, хә биюләрен менә җыела башладык биючеләребез белән бер айда күренеп булыр, эшләп булыр микән, юк микән. Әлдә баягы быел менә беренче ике җырга костюмнарын тектерергә уйладык. Быел хан кебек чыгасы килә әле, Чингис хан кебек. Әле күрәселәр бар икән. күрмәгәнегезне күрсәтәм әле алла бирса күрәбез икән әле кызык әйберләр матур әйберләр данир ә менә төркемегездә ничә кеше бергә җыелганда ун ун кеше син бит биючеләрне дә шактый шымарган конкурсларда катнашкан биючеләр ялгышмасам әйе шул ике ренат инде хәйруллин белән шаймарданов шул большие танцы проектында җиңгән җегетләр аннары соң Минуты славыйларга да барып кайтты бит инде Хәйруллин Ринаты. Әйе, мин яратам э, үз эшен профессиональ дәрәҗәдә эшләгән кешеләрне. Менә син бит инде бик озак вакыт җомга көн кич белән алып бардың. Менә ул сиңа теге халыкка барып җитәргә Данир Сабиров икәнен күрергә ярдәм иттеме? Бик зур этәргеч бирде шул инде. Аллага шөкер, э, телевидение ул э, зур әйбер инде, алай Телевид... Ул җомга кичен алып бармаган булсам, каян белерләр иде соң мине? Шул иң зур өлеш җомга киченнән, икенче өлеше инде мин төрле артистларда ил сафта алып баручы булып эшләдем бит инде. Булат белән Динәдә эшләдем. Булат белән Диләдә дә эшләдем. Резда Шәрәфиева, Равил Галиевларның концертында алып бар. Гомумән күп күп артистларның Вил абый Усмановныкында алып барган бар концертын, күп артистларның Лилия Муллагалиеваныкында алып барган бар әле хәтерлим. Күп инде аларны санап китсәң. Гүзәл Әхмәтова, аннары соң Тәрәзәмне боз каплады, кем җырлый әле? Гөлнара Тимерҗанова. Димәк, күпләрнең. Менә э, алып бару юмор. Кайсы кешенең пародиясын э, күрсәтү җиңелрәк синең өчен? Айдарны күрсәтәсең, Салаватны күрсәтәсең, Вил да бар, Рәшит Сабиров та бар. Күп инде сәнгать әһелләре. Конек шул дүртәү инде минем иң яратканнар. Ул Фирзәр абый, Салават абый, Айдар абый, Рәшит Сабиров. Син фирзәрен дә күрсәтәсең бит. Нәфкать. Нәфкать. Ну, быел күпләр кушыла. Быел менә, мәсәлән, э, минем әкият булачак артистлар белән бәйле. Нинди икәнен әйтеп тормыйм. Анда булачак барлыгы 14 артист. Юк, менә син алар сиңа ачуланмыйлармы? Ачуланалар. Ул бит инде ачулансалар күңел дә төшеп китә. Юк, ачуланмаганнар да бар, ачуланганнар да бар инде. Менә Салатны күп күрсәтәсең инде син. Менә хәзер Салатны күрсәт әле дип әйтсәм, нәрсә нинди юморын күрсәтер идең? Белмим. Берәр фразасын әйтер идем Салават абыйның. Салават абый гомумән ул Кызык фразалар белән сөйләшә бит, репликалар белән. Әйткән сүз э, менә Данир сүзен дә беләм. Син бит инде сабан туйларда көрәшеп җиңү яулаган кеше бит. Әйе. Менә иде искә төшерә шуны Әстерханга барып, син ничек дип көрәшеп, ничек микроволновый мич алып кайтканыгызны хәтерлисең? Ул беренче программада сөйләйм мин, менә хәтерләп бетерсәк, но э, Анда Салат абый акыл өйрәткән бит миңа. Мин көрәшәм, э, исәп ничья. Әйе. Бу таймаут алды да судьяга кычкырып, таймаут китерегез әле үз янына мичә. Давай ни. Ди Данир. Бу сул ягына керә керә. Сул ягына керсәң, нитәсең ди инде. Атасың точно ди. Мәйтәм,

Э, җиңгән булсам менә өчтә калаем җиңелгән булсам дүрттә калам җиңдем мин ул малайны өченче урында калдым да шул микроволновый пич бирделәр инде микроволновый печне биргәч ни э, мәңге онытмыйм мин аны автобуска хәтлек илтергә кирәк зур майдан әле бер чыгып китсәң милиционерлар кире кертмиләр Бөтен артистларның үз костюмнары, Салават абыйның гына бер әйбере юк. Ну, Салават абыйның әйберләрен аның үзенең костюмнарын ташыйлар аның өчен инде. Ә мин теге нишләп йөрисең дип әйтәм, микроволновканы илтергә кеше эзлиме? Әйдә икәү күтәрәбез ди. Шул мәңге онытмыйм мин. Бер яктан Салават абый микроволновка күтәрә, бер яктан мин майдан буенча алып барабыз. Үзем мактыйм, эй, Салават абыйм әйтәм, син булмасаң, мәңге җиңелмәс идем әйтәм. Рәхмәт шундый яхшы микроволновка дим инде. Үзе авыр шундый. Яхшы әйбер авыр була. Бу Мага даже тавык та кирәк түгел, бу тавыкны үзе ясый дигән була шул. Менә шулай дип син Сабантуйда аның ну, стимул биреп тору да кирәк бит әле Сабантуй вакытында. Данир менә хәзер ныклап торып көрәшкәнең бармы? Юк, күрешкән юк. Гомумән спорт әле артта калып бар. Җөгерергә кирәк дим үзенә күрә. Өйдә авыр шәйләндерүдән башка, берәй Футбол уен, мин менә бер ай элек кенә футболда аягымны авырттырдым да, шуннан туктаган идем әлегә. Ну, һәм менә биюләр китә инде. Көрәш хәзер бит ул көрәш белән икесе бергә ул бит көрәш бик теге кара татарча сүзен әйтә таба алмыйм. Опасный дип әйтим. Куркыныч. Куркыныч. Җәрәхәтләнергә мөмкин. Әйе, җәрәхәтләнергә мөмкин. Ә җәрәхәтләнсәң, ана концертың бармый дигән сүз. Шуңа күрә үзеңне сакларга кирәк. Спортның да шундый төрен сайларга кирәк. Менә җөгрәсең монда әкрен генә теге. Җәрәхәтләнмәскә кирәк инде, үзеңне сакларга кирәк. Син бит инде ике кызын әтисе. Сездә хәзер хатын-кызлар бик күп. Әйе, хә, бер хатын мужики, ике бала атасы. Әйе, син хәзер күп хатын-кызлар. Әле әбиләр бар, әниләр бар. Теща, тещаның әнисе. Әйе, әбиегез ничек хәлдә? Әби 89 яшен тутырды инде. Нормально яшәп килә. Ә кызыгызга күпме хәзер Даниягә? Даниягә Гөлназ апа, бераз җиңелрәк сорау бир әле, каян белдең мин аңа күпме яшь? Күпмәлек булды хәзер? 8 январь туган көне булды. 8 январь булгач хәзер март, апрель, май, июнь, июль безнең бүген. Август җитә хәзер. Июль. Димәк, җиде ай булып килә. Августта җиде ай була инде, әйе. Мәрьямгә ничә яшь? Мәрьямгә дүрт яшь. Ансын белән. Ансын хәтерлим. Яшь белән. Ай, ай белән хәтерләйм. Менә 8 гыйнварда кызга 1 яшь тула. Алла бирсә. Олысына 14 гыйнварда инде 5 яшь тула. Менә шулай. Данир, менә хәзер инде яңа программан әзерләнеп бетеп ята. Кайчан чыгып китергә уйлыйсың шушны тамашачыга тәкъдим итәргә? октябрьдә яңа программа белән октябрьдә ә сентябрьдә әле шушы программа белән шушы башваткычлар евровидениелар белән булмаган башкортстанның төбәкләрендә булабыз һәм себергә чыгарга исәби кайсы җирдә йөрү рәхәтрәк менә тамашачы кая кабул итә җылырак татарстандамы яисә татарстан читтәге өлкәләрдәме кайда ничек юк бар җирдә дә әлегә яхшы кабул итәләр әйтә алмыйм бу җирдә начар бу җирдә яхшы дип Теге, Ну, яхшы, Чаллы ягын яратам мин менә ничектер, якын. Башкортстанда бик яхшы кабул итәләр. Азнакайлар ничеләр? Азнакайлар да бик әйбәт, Аллага шөкер, үзебезнең як бит инде алар. Әйе. Мин үзебезнең якка инде борчылам югыйсә, теге ничектер, ул туган якта барыбер дә борчыласың бит инде. Юк, Азнакайга Базнакай да бик матур, Актаныш та. Гомумән, яхшы барысы да. Программаң яхшы булса, яхшы инде. Начар булса, начар диләр, яхшы булса, яхшы диләр. Казан тамашачысы, димәк, син яңа программаны октябрь аенда күрә алачак. Октябрь, бәлки, белмим әле. Октябрьга менә ул әзер була. Октябрьга бит әле сразу Казан тамаша, Казан бит ул башкала. Әйе. Анда бит инде әзерләнәбез. Әйе. Октябрьда ул бит Октябрьдә яңа программа белән чыгып китәбез әле. Октябрьдә бер ай бу иманы каядыр күрсәтергә кирәк әле. Районнарда. Э, ул бит тора бара шомара. Ана шомаргач, шлифовать кәш бөтен җирләр. Казан тамашасына. Казан тамашасына, чөнки Казан тамашасы безне экзамен караган сыман карый. Имтихан ала ул әлбәттә. Тома, кайсы мактый, кайсы жаманлы инде аны. Ну, ансы һәр вакыт була. Ансы һәр вакыт була. Менә былтыр без кино төшергән идек, быел кино кирәкме, юкмы икән. Кайбер халык анда, мин бит инде сорыйм тамашачының Менә карасыз таба. Мәгънәсе, э, сүзен. Әй, менә фикер, фикер, менә бит, менә. Гөлна Шаһиевка гына түгел инде, татар журналисты. Э, фикерлә, э, менә миңа әйтеп бирә бит инде кайвакыт үземнең дусларым залда утырган тамашачы фикерен. Кемнәргәдер э, кино ошаган. Хәзер дә кино көтәләр. Былтыр бит индийский кино төшерә. Кемнәрдер, "И, Ходаем, киноны өйдә дә карый алабыз, ник кирәк бу кино" диләр. Шуңа күрә Йөз кеше, йөз төрле фикер. Шулай инде. Данир, без сиңа уңышлар телибез. Алла бирсә әле без ул концертны карарбыз, күрсәтербез, сөйләрбез, журналистлар да күп сөйләр. Ә синең менә безне карап утыручы, Дөнья студиясен карап утыручы тамашачыларга нәрсә дип әйтер идең? Нинди теләкләрең бар? Иң беренче исәнлек-саулык телисем килә барчасына да. Иң мөхиме бит исәнлек-саулык булса бар да була, эшләре дә бара, димәк, концертларыма да киләләр. Әйе, ансы да бар. Шуңа күрә. Аннары соң нәрсә? Минем һәр вакыт инде мөрәҗәгать итәм тамашачыларга. Анда дөнья студиясендә булганнарга да, булмаганнарына да дигәндәй бер кызыклы хәлләрне сөйләсеннәр дип миңа. Чөнки мин яратам үзем язылган әйбер түгел, ә тормышта чын булган хәлләрне сөйләргә.